Hallo a wëllkomm zréck zu engem neie Video. Wéi am leschte Video versprach, kommentéieren ech haut meng 1500 Meter PB. An dowéinst hunn ech mäi Laptop hei an wäert elo d'Course mat iech kucken an ähm, iech erzielen, wat a mengem Kapp sou virgaangen ass. Ähm, ja, an mir starten einfach mol de Video. Sou, wéi der elo grad gesinn. Hutt, ass dat doten d'Startlëscht. Mir goufen der Beschtzäit no klassifizéiert, dat heescht jo dat mam Dossard Nummer eent war dat séierst vun der Beschtzäit hier an ech hat eben Dossard Nummer dräi, wéi der gesi kënnt, an jo dat heescht ech hat déi drëtt séierst Zäit am Startfeld als Bestzäit. Ja genau, du gouf man dann opgestallt. Ähm, ich muss soen, et war ziemlich eng, also es waren ziemlich viele Leeferinnen fir ja so wenig Platz, wat ja e bësse blöd war a wat der lo gleich och gesi wäert wann d'Cours start, dass et wirklich am Ufank ziemlich ja e grouse Koup war vu Leeferinnen ähm, beieneen, wat net so ganz optimal war. Ähm, dat Mädchen Ma wat hannen dru steet, mat der schwaarzer Box mam bloe Cinglé, dat ass d'Pacemakerin gewiescht an dat sollt zwee 48 op 1.000 lafen. Dat heescht, dat si esou ongeféier 67er Tier op der 400. Jo genau, elo gi mer all opgestallt a muss sech souguer ee Meedchen hannen dru stellen, well einfach net méi genuch Plaz war. Jo an dat ass esou d'Startlëscht gewiescht an elo waarden ech drop dass mer dann starten dierfen an do gi mer an d'Linn gestallt, gëtt enke kontrolléiert ob mer all gutt stinn an zack si mer ënnerwee. Jo ech hunn. Bon, e Wutt, schwaarz Box, sou e schwaarze, schwaarz-orangen Top, an ech sinn do op der Héicht vun deem rosane ganz vir, an d'Pacemakerin geet elo no vir, an jo, wéi der elo gesi kënnt, fält ee Meedchen, an dat ass d'Nummer eent gewiescht, dat heescht dat mat der beschter Zäit aus dem Startfeld, an ech krut et sou hallef mat, datt ee gefall ass, well ech einfach dat héieren hunn, an et huet och e bësse sou gejaut. Mee bon, ech war do zum Gléck raus schonn an ech gouf selwer guer net, war guer net an deem verwéckelt. Jo, bon, dat mat der Nummer 20 ass d'Pacemakerin an ech sëtzen do am Fong, oder schlafen do zimmlech gutt, wou ech sinn. Ech hu schéin, jo, Fräiheet fir ze lafen an, jo, lafen der Pacemakerin no a sinn do schéi bannen, wat, jo, eben wichteg ass. dass ee sou wäit wéi méiglech banne leeft, zemools an de Käieren, dass een halt net méi wäit leeft wéi ee muss. An elo kucke mer gläich d'Duerchgangszäit op der 400 an déi ass 68 siwwensch, dat heescht jo eng eng Sekonn ze lues, wat awer net schlëmm ass, also et ass halt Jo, esou Gebiergscourse war esou, da lafen ech léiwer do mat an war wéinstens da regelméisseg fir déi Zäit. An ech bleiwen do wierklech hannert der Pacemakerin. Fir an d'Course ran hunn ech mer geduecht, dass ech déi Course gewanne wëll an dass, wann ech gewannen, dass schonn eng gutt Zäit dobäi erauskënnt. Dat heescht, mäin Zil war wierklech fir matzegoen an dat, jo, jo, ze probéieren, ebe mech an eng gutt Positioun ze bréngen, fir d'Course ze gewannen. Wat e bësse blöd war vun der Pacemakerin, war dass hatt eben d'Duerchgangszäit op 400 héieren huet a gesot krut, uh du bass bëssen ze lues, an dann et wierklech probéiert déi Zäit ranzekréien, an dowéinst loossen ech lo dat klengt Lach, well op eemol einfach dee Rhythmuswiessel mer iergendwéi ze grouss war. Mee ech hu Chance dass do dat wat nieft mer leeft am Wäissen, jo eben selwecht Iddi hat quasi, fir wierklech sech an eng gutt Positioun ze bréngen. Deen doten Tour war elo 67,10, dat heescht, jo, annerhallef Sekonn méi séier wéi dee virdrun. An ech hunn do wierklech e klengt Lach op d'Pacemakerin, wat awer ebe wéi ech sot perfekt ass, dass dat anert Meedchen do dat Lach zoumécht an ech do mech einfach dann un hatt dronhänke kann. Firwat ech elo genau dat Lach gelooss hunn, kann ech mol net genau soen, et war mer iergendwéi op eemol E krackt ze séier, also iergendwéi war de Schrëtt virdrun, huet sech besser ugefillt wéi do. Elo geet d'Pacemakerin eraus a mir ginn zwee 49 9 op 1000 duerch. Eben, ja, wier cool gewiescht fir zwee 48 0 duerchzegoen, einfach fir esou déi déi bal zwou Sekonnen ze hunn. An, ja, do man ech een taktesche Feeler an der Course, an zwar, Ass dat dee leschten Tour an ech probéiere laanscht ze goen, mee ech ginn net laanscht an decidéiere mech fir ze waarden, fir jo eben an där éischter Positioun ze sinn. An hu mer du geduecht, ok, du gees op där aner Säit op der riichter laanscht. An jo, wéi een do gesäit, setzen ech halt elo un, fir nieft et ze goen a laanscht ze goen. Jo an lo gläich, bon deen no den Tour war och rem 68 an lo komme mer op 200 an lo maachen ech wierklech mäi Move fir ze gewannen an ginn no vir an probéieren wierklech eng Kéier alles ze ginn. Jo déi lescht 200 ass einfach eng Kéier op d'Zänn bäissen an go go go go go wierklech jo ech probéiert esou Schéin ze lafe wéi méiglech, also sou relâchéiert, bon wann een a mäi Gesiicht kuckt gesäit een dass et net méi relâchéiert ass, mee eben dat probéiere mer grad am Training duerchzesetzen oder ëmzesetzen, dass halt schéi lafen, schnell lafen ass an ech probéiere wierklech mat den Äerm gutt ze zéien an ee schéine Schratt ze lafen, fir wierklech jo sou séier wéi méiglech ze lafen an zack, nei PB, ech hunn d'Course gewonnen, meng al PB war 4:13. 76, dat heescht jo eng hallef Sekonn Beschtzäit gelaf an wéi der gesi kënnt sinn ech zimmlech midd an jo muss mech mol fir d'éischt setzen an hunn och bon ech hunn et realiséiert well ech d'Zäit gesinn hunn mee iergendwéi jo ass et oft sou dass dass wann een ukënnt, dass dann op eemol ee sou iwwerschwemmt gëtt mat Middegkeet a mat den Emotiounen. An jo, dowéinst hunn ech mer einfach mol gutt Zäit geholl, fir sëtzen ze bleiwen, fir wierklech einfach mol, jo, kloer ze komme mat deem, wat grad geschitt ass. Jo, war wierklech, also wann een, bon si hunn do elo nëmme mech gefilmt, mee wierklech ronderëm mech souzen later Leit, irgendwie huet jiddereen d'Gefill gehat e misst sech emol fir d'éischt sëtzen an jo ech war wierklech midd. Jo dat war et och scho mam Video. Jo, ech sinn am grousse Ganze sinn ech zefridde mat der Course. Also ech hat mer eebe virgeholl fir d'Course ze gewannen, eebe well ech déi drëtt séierst Zäit hat am Feld. An jo, ech mer einfach geduecht hunn, ok, du probéiers, du probéiers einfach kompetitiv ze sinn an eeben net enger Zäit onbedingt nozelafen, mee einfach jo wann ech probéieren Course ze lafen, wierklech sou jo géinteneen ze lafen an probéieren ze gewannen, da wäert eng gutt Zäit dobäi rauskommen an am Endeffekt jo ass genau dat eben opgaangen. Et hätt mech eben gefreet wann den Ufank einfach bësse méi séier gewiescht wier, well ech mengen dass ech dat gutt verkraafte kann fir awer jo, annerhallef, zwou Sekonne méi séier unzegoen an awer nach sou séier nozelafen an da wier et halt schonn, jo, eben am Endeffekt dann och annerhallef Sekonn, zwou Sekonne méi séier. Mee bon, dat ass fir eng aner Kéier. Ech hoffen, de Video huet iech gefall, dass der een eppes dovunner mathuele kënnt. Ech kann iech de Video vun der Course och nach eng Kéier an der Infobox verlinken, also vum ganze Meeting. Dann kënnt iech nach déi aner Coursen ukucken, falls der Loscht hutt. An jo, dat war et och schonn. Gitt dem Video een Daum rop, wann en iech gefall hutt. Vergiesst net ze abonéieren an da gesinn ech iech ganz geschwënn am nächste Video erëm. Bis dann, ciao!